Attwalità ma' Matthew Xwireb.
Insenilkom iżis semmija tar Radio RTK 103 u Newsbook Malta għal dan l-aħħar programm mis-sensiela attwalità illum ħankunu qed niddiskutu Il-midja soċjali. Il-midja soċjali ħolqot bosta realtajiet, ħafna minnhom pożittivi, iżda oħrajn li qed iħallu impatt negattiv speċjalment fuq it-tfal u l-adoloxxenti. Waqt li qed niddiskutu l-midja soċjali, ippermettuli qabel ma nibdew il-programm nagħmel parentesi żgħira bħala editur ta' Newsbook Malta u anki RTK 103 biex nikkundanna bl-iktar mod qawwi l-attakk li għamel Jason Micallef Fuq Newsbook Malta u fuq l-RTK u fuq il-ġurnalisti tagħna speċjalment lil Christine Mamo. Il-ġurnalisti tagħna għandna inħalluhom jagħmlu xogħolhom bl-iktar mod liberu u mhux nattakkawhom għaliex qed jagħmlu mistoqsijiet diffiċli u għaliex qed jitolbu accountability. Kienu diversi NGOs li esprimew il-kundanna tagħhom fuq dan l-attakk, inkluż l-Istitut da' Ġurnalisti Maltin u aħna ningħaqdu ma' din il-kundanna bla riservi. Niġu għas-suġġett tal-lum, il-midja soċjali, l-Awstralja kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja li qed tipprojibixxi ż-żgħażagħ taħt is-sittax-il sena milli jkollhom kont Fuq il-midja soċjali, f'Malta, il-Gvern għadu kif nieda Green Paper dwar il-midja soċjali bi ħsieb li tissaħħaħ il-protezzjoni għat-tfal u l-adoloxxenti u l-persuni vulnerabbli. Se niddiskutu dan kollu mal-mistiedna tiegħi llum, il għandi l-psikologa edukattiva Dottor Erica Galea, grazzi talli aċċettajt l-istedina, il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo u l-edukatur u sa President tal-Union tal-Allima Marco Bonnici. Għawek xsebt li dal-panel ikonna firxa wisa ta' dak li jridu tfal, dak li jridu l-allima, U anki mill-lat tagħkom ta' ġenituri wkoll nista' nista' wkoll naqsam l-esperjenza tiegħi bħala missier ukoll dak li jridu tfal u l-effett li l-medja soċjali qed ikollhom fuq it-tfal. Iżjed tard ħa ningħaqdu f'kollegament telefoniku ma' l-Onorevoli Rebecca Buttigieg, Segretarja Parlamentari dwar ir-Riformi li qed tieħu ħsieb din ir-riforma. Erika, forsi nibdew minnek, mir-riċerka tiegħek. Il-medja soċjali kif kif qed toħloq riski fuq is-saħħa mentali tat-tfal? U għaliex temmen li hemm bżonn din ir-riforma? Kemm naf za semmiha, inti inti informajtni li tħossok aħjar iżjed komda titkellem bl-Ingliż peress peress li peress li hija xi ħaġa ta' natura teknika u xi ħaġa li inti tgħallem dwarha u xerka. Yes.
Um, so first I must, I want to acknowledge um, uh,

U jiena ma nifhimx eżatt għaliex huwa x-xogħol tiegħek dottoressa li inti taf eżatt kif qed jaffettwa il-brain tat-tfal. Il-social media teknoloġija fiha t-tajjeb, let's face it, ma nistgħux ngħidu li huwa ħażin biss, huwa importanti li t-tfal ikunu jafuha għaliex fiha ħafna advantages, però fil-ħajja kollox hekk, fih it-tajjeb u fih il-ħażin. Għax inti tista' titgħallem, tista' tikseb you gain a lot of information, ġifiri fil-verità li l-liedna jgħinhom, qed jagħtihom ħafna vantaġġi, però naturalment imbagħad hemm il-problema kif rajt li għad sew inti illi qed ikun hemm ħafna ħin li tfal qegħdin iqattgħu fuq is-social media. Issa il-biċċa xogħli illi is-social media it-tfal suppost hemm diġà ċertu regoli diġà qegħdin stabiliti għax jekk inti għandek il-GDPR, għandek il-General Data Protection Regulation di diġà hija hija maħruġa ġiet issued min-naħa tal-EU u aħna diġà għandna certain laws indirectly in place in Malta, ġifieri il-next step huwa li aħna Ħa mmorru iżjed further, il-Gvern se jagħtiha iżjed saħħa biex iktar nagħtu iktar saħħa fuq din il-kwistjoni ta' meta l-age it-tfal jibdew jużaw. Imma fil-verità, diġà hemm certain age limit għax jekk inti tara certain platforms, certain social medias, jekk kien huwa Twitter, jekk kien huwa TikTok, jekk kien huwa ħanajtek, Snapchat, Snapchat, dawk huma affarijiet li l-aktar li jużaw it-tfal. U it-tfal suppost dak diġà hemm age limit ta' 30. Imma nista' niggarantilek jien għaliex jiena parti minn xogħol huwa li ndur l-iskejjel u niltaqa' ma' tfal u aħna nitkellmu fuq different topics but naturally one of the most important topic huwa social media għax irrid nara tfal b'liema mod qegħdin jużawh u b'liema mod qed jaffettwahom. Nista' ngħidlek mija fil-mija li the first thing that I realised li anke tfal anke tfal ta' eight u nine years diġà qegħdin jidħlu f'das-social media. Jiġifieri ara kemm hija importanti li naraw kif għidt inti wkoll, Dottoressa, illi l-ġenituri għandhom responsabbiltà kbira jridu jaraw it-tfal tagħhom fuq liema platforms qegħdin jidħlu. Issa jiena li tinkwetani. Imma the question is kif? Issa.
Jiena jiena l-tfal tiegħi nipprova nikkontrollalhom. Yes. Imma inti mi għatpoġi, ħadd ħadd ma jpoġġi ħdej it-tfal tiegħu u joqogħdu jaraw għax inti kollok inti kollok ehm, xi affarijiet li huma tajbin u xi affarijiet li iva, mhumiex. Iva. Ġifieri u m'hemmx u m'hemmx barriers. Iva, imma il-biċċa qiegħda illi llum il-ġurnata jekk inti tidħol f'social media jitolbok kemm għandek żmien Tista' tikdeb. Iżda d-doff tal-Ingliż ma hemm 18 ha hemm 14. M'hemmx dik l-age verification li suppost għandu jkun hemm, allura jridu jinħolqu li persważa li hekk għandu jsir u hekk irid ikun li awtomatikament inti meta xi ħadd minur għadu żgħir qed jidħol f'ċertu platforms li mhumiex his age hu mhux sempliċement jitolbok l-age u tista' tikdeb. Inti, imminarmune hemm makkiniżmu illi jkun jaf direttament u jkollok a very good age verification u jwaqfek milli inti tidħol. Għaliex rajt li sew kif qed tgħid int, il-ġenituri ma jistgħux joqogħdu jimxu pass pass u jaraw lil uliedhom x'inhu ma jagħmlu. Il-YouTube Kids, pereżempju.
Il-YouTube Kids.
Isaqsi, itik mathematical, mathematical question. Eh, imma issa l-YouTube suppost li dawn jistgħu jitlu tajtin. fil-YouTube, taħseb li ma jidħlux qabel 18 years of age qegħdin it-tfal? Suppost ta' 18 il-YouTube iridu jidħlu. Jiġifieri jiena nemmen li il-teknoloġija żgur li ma ħassib tarf ta' xi ħaġa kif awtomatikament inti ikun verified l-age kemm hu sempliċement kif inti tidħol u jkun jaf, għaliex illum il-ġurnata l-AI huwa qed qed nagħtuh tant importanza u huwa daqshekk b'saħħtu mhux taħseb li ma jistax jsibu mezz dawn ta' kif ikollhom a real good age verification biex kif ikollok tifel jew tifla once tidħol ġo platform li mhux adattat hu jwaqqafha Iħallija, ma jħallix tidħol. You can't ban everything, għax fil-ħajja ma tistax tibbenja, għax iżjed għar. Mxek, I was at a conference recently on cyberbullying eh. and they were mentioning an electronic ID. Ekku. So everyone would have yes. an electronic ID number. Ekku, ekku, ekku.
Jiġifieri mezz u ieħor irid isib u għalhekk, għalhekk issa il-Gvern nieda din il-Green Paper li għadek kemm semmejt inti biex iktar jagħmel enforcement Fuq l-age verification. Fuq mhux fuq l-age verification biss, illi jdaħħal l-età ta' 13 years biex aktar jagħtija saħħa. Għax in spite of that, hi fil-verità diġà teżisti, imma ħadd qed jagħti mm. kasa. Jiġifieri hija importanti. U t-tfal I can tell you even at the age of eight and nine they go into all social medias li huma mhix suppost jitlu qabel 13.
Marco, bħala edukatur, bħala għallim, u inti tisma mill-membri tiegħek, l-għallima xed jaraw fil-klassijiet?
Qed jaraw ħafna affarijiet li ovvjament qabel ma kienu xjarawhom. 10 snin ilu, 20 sena ilu. Però li huwa fatt huwa li hemm diversi opinjonijiet fuq għadi wkoll, ġifieri anke mill-membri tagħna stess. Jien għandi l-opinjonijiet tiegħi wkoll, anke bħala trade union. L-ewwel ħaġa, waħda mill-affarijiet li naħseb li hija tajba hija li għal din id-darba maħniex l-ewwel. U ngħid għalfejn. Ġifieri, jekk nitkellmu fuq bands ta' social media bħalma saret l-Awstralja u jidher li hemm pajjiżi oħra li jikkonsidraw wkoll. Eh, naħseb li jirdu jaraw ukoll eventwalment x'effett ħajkollha dik mm. il-ben. Eh, jina, jina nibza, jina allerġiku għal-bands fid-dinja, ġifiri minħabba raġuni wahda. Yeah, bands can always backfire. Yes, u jina, jina, jina konvint, s-sanar ovvjament jekku fil-kas, li ħajkollhom ovvjament un-bat eh, effetti negattivi għax ħa jmorrulek eventwalment fuq id-dark web li hija ħafna iżjed perikoluża minn dik li għandna għandna bħalissa bis-social media. L-agħar ħaġa naħseb li nistgħu nagħmlu permezz ta' Benz huwa li nittimbraw din bħala xi ħaġa ħażina. Jiġifieri, il-band dik li tgħidlek, il-band tgħidlek mela din mhix din hija ħażina għalik imma hija tajba għall-adult. Dik hija ħażin. Fil-passat, ilu sew meta kont tifel jien, kienu jgħidulna flaxija wara l-għaxar ta' billejl tixgħalux dak l-istazzjon tat-television għax ikun hemm eh, xi xeni ta' nisa ta' nudi. Ovvjament bħala tfal x'konna nagħmlu, nistennew l-għaxar ta' billejl biex biex nixgħalu dak l-istazzjon. Jiġifieri awtomatikament dik hija realtà fir-realtà. Eh, li jekk titkellem fuq projbizzjoni, il-projbizzjoni ħaġġibek kurrent qawwi ta' min ħa jipprova jaċċessa dak il-kontenut. Ejja nitkellmu minn perspettiva ovvjament imbagħad fuq it-tfal. Tajjeb li nħarsu li li huma t-tfal jew x'etajiet it-tfal għandhom li qed jidħlu f'daw is-sistemi. Jien ngħid li t-tfal qed jidħlu f'daw is-sistemi u għandi anke informazzjoni ta' età ħafna u ħafna iżgħar. Għalfejn? Il-ġenituri, ħafna ġenituri, sfortunatament hija trend sal-lum il-ġurnata. Mela, għandi t-tifel jew tifla ta' età żgħira, M'iniex qed insib il-mod ta' kif ta' kif joqgħod naqra kwiet, mela nselliflu t-tablet tiegħi, jekk ma nixtrilux tablet addirittura jew mobile addirittura. X'se jagħmel? Il-probbiltà huwa li tifel jew tifla anke t'età żgħira, anke sentejn, tliet snin, jafu t-teknoloġija iżjed milli nafuha l-adulti. U l-probbiltà li dawk ħajaċċessaw is-sistemi anke ta' ta' midja soċjali ħafna aħjar milli naċċessawhom aħna.
Ekku. Kenna esperjenzi, ġviri, reċentement kenna esperjenzi anka fl-uffiċċju tagħna stess, fej tifel ta' madwar 3-4 snin, eh, ordna minn fuq eh, sit u għamel delivery għand il-ġenituri tiegħu eh, ta' affarijiet li ordna u daw fl waħda sabu sabu kamra mimlija parses. Ġifieri dawn dawn l-affarijiet qed jiġru. U bħal ma jaċċessaw daw it-tip ta' sit jaċċessaw social media, ġifieri Jiena dejjem ngħid fuq l-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija hija ċ-ċavetta anke fejn jidħol social media. Jiġifieri li tibbenja ejja ngħidu nimxu mar-regoli li hemm li huma stabbiliti u s'hemmhekk nista' li nasal. Jekk inti stabbilita 13 years of age, naslu sa 13 years of age. Li mmorru saħansitra oltre minn hekk naħseb inkunu qegħdin nispraw f'saqajna u naħseb li jkollna konsegwenzi ħafna iżjed gravi mill Oltre minn hekk ġifieri inqas minn 13 qed. Le le, oltre ġifieri li ngħidu li ħanamlu xi band ta' 15, 16 bħal mamlet l-Awstralja naħseb li hemmhekk nispraw f'saqajna u mhux se naslu għax finalment. Xorta ħajsibu l-mezz ta' kif jidħlu f'daw is-sistemi u laqqas ma rrid li nibgħatu l-messaġġ li huma sistemi ħżiena. Jiġifieri li qed jikon effett effetti negattivi By all means, Erika semmiet tajjeb. Imma li ngħidu li huma li huma sistemi ħżiena naħseb li nkunu qegħdin niżbaljaw. U lit-tfal iżjed ma tgħidilhomx tagħmlux hekk, iżjed iżjed tqanqillilhom il-kurżità tagħhom biex jidħlu jaraw. Il-problema, il-problema anki anki ikunu qed jaraw xi ħaġa li hija tajba u mbagħad daqqa waħda jitla' advert Yes. Em, li, mkun, li ma jkunx adattat għalihom, ġifiri, ġifiri tkun tkun xi ħaġa tajba u interessanti. Jien naf, per eżempju, l-aħħar darba kont qed nara ma' tfal tiegħi How Your Body Works, per eżempju. U qegħdin fuq YouTube, fuq il-YouTube tiegħi, fuq il-mobile tiegħi qed jaraw f'daqqa waħda dal-video waqaf u tela' advert fuq xi pills għall-irġiel insomma eċċetera eċċetera. Jiġifieri dawk kienu dawk kienu miegħi u jiena kont qed nara xi ħaġa magħhom li għalija kienet edukattiva. Jekk nista' nżid ma' li qed tgħid, id-diffikultà li hemm bħalissa fis-social media prinċiparjament huma l-algorithms. Mela, Milux kelli opinion piece u u ktibt da li ġej. U għadt, Jekk jiena dilettant ta' sħab, is-social media ħa ttini kull ħaġa relatata ma' sħab. U kull meta u jekk inqum filgħodu sħab nara fiha. Jekk jien dilettant jew infittex il-ħażen, ħa ttini l-ħażen. Jiġifieri dik hija l-problema tagħha li ħattini dak li qed infittex. Jiġifieri kien hemm istanza personali tiegħi. F'ħin minnhom kelli naqra wġigħ u nuqqas ta' saħħa. Kien kelli xi jumej biex immur għand it-tabib u l-kurżità għelbitni u ċċekkjajt naqra biex nara basic xi tista' tkun. U mela jġibli mard tal-qalb u kull ħaġa possibbli, kull disgrazzja possibbli li jista' jkollok. Mela Ferra ta' minnhom daw. Żgur, u għal ħarsem minnhom. U Ferra ta' baqa' jġibli dak l-informazzjoni għal ħafna u ħafna xhur. U għal grazzja ta' ma kienx ċek għax kull ma kienet nuqqas ta' vitamini, ma ma Ferra ta' dik hi li dak li ħadd fittex inti huwa dak li ħajtik lura. U ħajtik lura b'volum li jista' jkun eċċessiv ukoll. U għalhekk il-problema anka tal-etajiet tat-tfal. Għax hu eċċessiv il-volum li qed itik, tant tibda taħseb li dik biss hija l-uniku ħaġa. L-istess bħas-sħab li semmejt u l-istess bħall-ħażen possibilment li jista' jkun. To add on what Marco is saying, algorithms start getting to know you personally. Start getting to know your interests, your likes, your dislikes. And what happens is that as you keep on searching for

So, true, true.
Aħna per eżempju, skużani, pal uffiċċju għamilna riċerka minux. Ġifiri għadna kem kena t-tini partu kienet specifikament fuq tfal bej ta' 7 u 11. Ah, rrit nsaqsik. Irrit kienet riċerka intensiva ħafna. Mhm. Najdlek kiena li 89% it-tfal kolla jużaw il-social media u kolla jużaw il-smartphone, ħafna minnom għallek. U kif qed tajt inti? 7 to 9?
From 7 to 11 kienet li żjed. Kien hemm ammont kbir ta' tfal, kien hemm over xi 2000 ġifieri l-ammont kien kbir bħala riċerka kienet quite substantial amount of children that took part. U kienet interessanti għaliex kif qed tajt id-dottoressa wkoll, bċit minnhom ma jorqdux, they miss their meal, they don't even talk to their friends, they don't even go out, jispiċċaw f'solitudni, ġifieri Jekk ikollok tara, tara l-effett li qed ikollu negattiv fuq it-tfal, però lanqas on the other hand ma tista' twaqqafhom. Għaliex anke jiena nemmen li meta inti tibbenja xi ħaġa, iżżed sa ntik lok biex inti jkollok klaċċ ħalli tużah dak l-oġġett. Jiġifieri importanti li t-tagħlim irid jibqa' għaddej b'tali mod, l-edukaturi wkoll, u t-tagħlim irid isir b'mod ħalli t-tfal nagħtuhom iċ-ċans li huma wkoll They want to know about media literacy, l-iktar ikollhom għarfien kif għandhom jużawh u b'liema mod qed isir għaliex jiena aħna meta nitkellmu fuq addiction l-ewwel ħsieb li jmurilna alkoħol and drugs u sustanza.
Imma llum di saret addictive hija xi ħaġa li qed nammettu li qed tkun addictive u tista' tiżen illum li tkun parent u jkollok it-tfal. Iva, nixtieq niddiskutiha iżjed. Ħanajtek. Ir-responsabilità tal-parents. Il-parents illum kollha jaħdmu. Mhux hekk? Ejja nirraġunaw, ta' rridu naraw l-affarijiet kif inhuma. Qed jgħiduli t-tekniċi Arthur u Daniel, nirringrazzjahom minn hawn, għandna l-Onorevoli Rebecca Buttigieg fuq il-linja. Insellmilkom.
Hi Rebecca, grazzi, grazzi talli aċċettajt li tkun parti da, min, parti minn dan il-programm. Mela, il-Green Paper li, li nida l-gvern, xini l-idea waraja Għaliex rajtu l-bżonn li tieħdu dan il-pass? U sa meta għandna jkollna xi ħaġa f'idejna? Is-social media madwar id-dinja qed timpatta lil kulħadd mhux biss lit-tfal u l-persuni vulnerabbli, imma kollha kemm aħna nqumu l-ewwel ħaġa filgħodu x'nagħmlu? Illi naqbdu l-mobile naraw xi tlifna waqt li konna riqdin, jiġifieri Din hija xi ħaġa li d-dinja tagħna hija ddominata mill-midja soċjali, però hemm dan is-sens ta' realizzazzjoni madwar id-dinja kollha u minn gvernijiet differenti illi ma nistgħux nibqgħu għaddejjin mingħajr xi tip ta' regolamentazzjoni biex inħarsu mill-impatti negattivi li qed ikollha l-midja soċjali fuq it-tfal u b'mod partikolari l-persuni vulnerabbli. Għalfejn qed nenfasizzaw fuq it-tfal u l-persuni vulnerabbli għaliex Kont qed nismagħkom aktar kmieni qed issemmu tfal illi ma jorqdux bil-lejl, illi ma jistgħux jieklu mingħajr ma jużaw it-tablet jew l-iscreen time, u dak kollu qed ikollu impatt fuq il-mod kif qed jiżviluppaw, fuq it-tip ta' bnedmin illi qed isiru. Qed ikollu ħafna konsegwenzi, ġifieri din huma riċerki illi qed isiru illi s-social media qed tikkawża ħafna anzjetà, ħafna dipressjoni, ħafna problemi ta' saħħa mentali. U dan kollu aħna bħala Gvern rajna illi rridu nieħdu xi tip ta' deċiżjoni. Però qabel mexxejna b'xi tip ta' abbozz, ridna niddiskutu mal-poplu Malti Għawdxi, rid naraw x'jaħsbu, ridna nkunu nafu x'tip ta' social media il-Maltin qed jużaw, jiġifieri dik huwa l-għan tal-Green Paper fejn poġġejna numru ta' mistoqsijiet għall-konsum tal-pubbliku. Ser ikollna numru ta' konsultazzjonijiet. illi għaddejjin ukoll fil-ġimgħat illi ġejjin, bil-għan tagħna hu illi nisimgħu ħalli flimkien nieħdu deċiżjoni. Rajna l-Awstralja, għadu kif daħal l-iktar liġi forsi kuraġġuża forsi tinsejħilha hekk, illi neħħiet għal kollox aċċess għal media soċjali għal tfal taħt 16-il sena. Id-Danimarka ħadu il-15-il sena bħala l-età tagħhom. Però aħna qed inħarsu lejn xi ħaġa lil hinn minn hekk, jiġifieri mhix kwistjoni ta' età biss, qed naraw ukoll kif nistgħu nagħmlu l-esperjenza online iktar pożittiva għaliex id-dinja hija teknoloġika u l-għan tal-Gvern żgur li mhuwiex li immorru lura l-Medjuevu u t-tfal tagħna ma ngħallmuhomx l-edukazzjoni diġitali, però rridu nagħmlu distinzjoni bejn is-social media u t-teknoloġija. It-tnejn li huma huma importanti f'ħajjitna, però naħseb illi hemm bżonn nieħdu deċiżjoni u għaldaqstant il-konsultazzjoni li nedejna jiena flimkien mal-Ministru Michael Falzon hija miftuħa sal-aħħar ta' Frar u nħeġġeġ lil kull min qed jismagħna biex jibgħatilna dak li jaħseb hu u x'għandha tkun it-triq 'il quddiem għal Malta f'dan ir-rigward. Aħna x'età qed inħarsu lejha? Ġifieri l-Kummissarju tat-Tfal semmiet 30 Hija dik il-benchmark li qed taraw intom? Tajjeb li ngħidu li bħalissa suppost fuq il-midja soċjali int trid ikollok tletax-il sena. L-uniku problema hi li din m'hemmx mod kif tiġi verifikata u għaldaqstant bħalissa fuq livell Ewropew għaddejjin ukoll diskussjonijiet biex ikun hemm mezz ta' verifikazzjoni li jista' jintuża mill-pajjiżi kollha Ewropej. biex ikun hemm aktar tisħiħ ta' din l-infurzar, però ma nixtieqx nagħti età jiena għax nixtieq nisma' minn għand kulħadd. Mhm. Meta staqsi lil nies għamilna vox pop ukoll u tara li s-sentimenti varja hemm min jgħidlek 16, hemm min jgħidlek 15, hemm min jgħidlek inqas. Jiġifieri dak huwa l-iskop tal-konsultazzjoni li nisimgħu minn għand kulħadd u mbagħad abbażi tal-esperti u tal-pariri li jkollna nieħdu deċiżjoni informata. Ekku, u forsi l-aħħar mistoqsija minn naħa tiegħi, it-tfal kif kif qed ninvolvuhom f'din id-deċiżjoni? Inkunu qed nagħmlu numru ta' konsultazzjonijiet, ovvjament fosthom fl-iskejjel, però aktar minn hekk inkunu qed nitkellmu wkoll mal-ġenituri u mat-tfal innifishom. Fl-aħħar mill-aħħar, jiena ġenitur ukoll naf l-isfidi li għandna kemm hi kemm hi tentazzjoni li tpoġġi screen quddiem it-tifla biex inti tkun tagħmel xi tip ta' xogħol madwar id-dar jew inkella tħoss telefonata, però fl-aħħar mill-aħħar irridu nisimgħu biex naraw l-impatt għaliex dak li nagħmlu aħna f'pajjiżna mhuwiex l-istess li jagħmlu l-Awstralja għall-argument u allura rridu naraw l-kultura tagħna kif tista' tiżvolġi biex ikollna deċiżjoni li tagħmel sens. Ma naqbdux u nieħdu deċiżjoni mill-lum għall-għada. Ekku.
Grazzi, Onorevoli Rebecca Buttigieg, grazzi tal-ħin tiegħek. Ħankomplu d-diskussjoni imma l-ewwel ħanif u wafqa qasira għal reklami inkunu magħkom minn hawn ftit ieħor.
Attwalità ma' Matthew Xwireb.

Attwalità ma' Matthew Xwireb.
Nilqagħkom lura għall-programm Attwalità, illum is-suġġett huwa l-midja soċjali u l-effett li qed ikollu fuq it-tfal. Insejt ngħidilkom qabel li intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp 792381003 u ftakart li m'għadtilkomx qabel għax diħlin il-messaġġi xorta. Daħlilna messaġġ. Tifla ta' erba' snin ikollha ġieli homework biex tara clip fuq YouTube li ma jkunx fuq il-YouTube Kids. Ehm, jien bħala ġenitur x'nagħmel f'dak il-każ? Mhux tispiċċa tarah fuq il-YouTube tiegħi u mbagħad minn wieħed tmur għall-ieħor, mbagħad tmur għall-ieħor, mbagħad tibda tara l-affarijiet ta' erba' snin qed ngħidu. Marko, bħala għallim, Ara, ma nasibx li għajdeja tajba, ġifiri, ovvjament jista' jkun li ġrat imma ma jfissirx li għajdeja tajba li għall-inqas ma nittrattaw xi tfal ta' tfal u tal-etajiet tagħhom tuhom il-kontenut li huwa adattat għalihom. Issa jista' jkun l-kontenut fuq YouTube kien adattat għal tfal għal ħares ma kienx. Imma xorta, ma nistgħux nippretendu laqqas li ġenitur. L-algorithms tal-ġenitur. Eħe, ma hemm fattur ieħor. Ma nistgħux nippretendu li ġenituri huma dejjem mat-tfal u jistgħu jgħinuhom. Jiġifieri jekk jiena tajthom biċċa xogħol għad-dar, ma nistax nippretendi li hemm ġenitur available li jista' jgħin it-tifel jew it-tifla. Irrid nagħti biċċa xogħol. Li, to be fair, l-għalliema jagħmluha ħafna. Iva, iva, naf li ssir. Naf li ssir u dejjem, u dejjem u nitkellem kontriha, jiġifieri kemm il-darba. Tkellimt anke ma' membri tiegħi stess għedtilhom le, eh, assumu li daw it-tfal kapaċi jagħmluh waħedhom mingħajr għajnuna. Għax għandna tfal li hekk qed ikunu llum il-ġurnata fid-djar u jiġifieri hija Hija inevitabbli. U apparti mill-fatt li l-mod, jien naf il-maths pereżempju, il-mod kif tgħallimtu jien, allavolja m'ilux daqshekk, insomma ilu, imma m'ilux daqshekk, is-sistemi, il-methods, huma totalment differenti minn kif tgħallimthom jien.

Because they're not getting that same level of dopamine. Illa li ma l-membri tija qed jgħidu l di. Qed nikkonferma 100%. Hemm ħaġa oħra eh, li tajb nsemmuha. L-attention span jew kollha concentration span. Lum il-ġurnata hija qasija ħafna. Ħafna. Mm. Seconds, jew fraction ta' seconds. Ġvi jekk inti ħatmur. Ma għaliex. Mela għaliex, riżultat ta' xiex. Riżultat ta' dak li qegħdin jaraw fid-devices tagħhom. Ejja neħdu minnha, aħna il-ħin kollu ndawru r-ris, u ħafna drabi narawhom għal split second. Issa immaġina mmur jiena nagħmel lezzjoni ta' tliet kwarti u rrid prattikament nagħmel l-istess ħaġa f'dawk it-tliet kwarti. Qed tikkompeti ma' xi ħaġa li, u l-kelma li użat tajjeb Eric għal kompetizzjoni, hija fir-realtà hija kompetizzjoni, għax qed tikkompeti ma' device li inti ma tista' qatt tilħaq dak il-livell, la l-livell viżiv ma tista' tilħaq. Għax aħna ovvjament maħniex content creators. U laqas ma tista' tilħaq il-livell ta' ħin. Ta' li fin instant fi split second tittik dik l-informazzjoni, hija impossibbli. Allora hemmhekk hemm frustrazzjoni anke minħa tat-tfal. Li qed jaraw li dan id-device huwa ħafna iżjed attraenti mit-teacher li hemm qudiemhom. Jew mill-kontenut li qegħdin jippruvaw jitgħallmu. Allura jekk nagħmilha tabella jien għax jiena m'iniex teacher ma nistax nifhem l-affarijiet li qegħdin tgħidhom intom għax jiena it's not my mhux il-linja tiegħi. Għalhekk nemmen allura li aħna anke tfal għandna ntuhom tagħlim speċifiku fuq dawn l-affarijiet. Għax jekk aħna maħniex se nagħtuhom dat tagħrif fit-tfal, ħajibqgħu għaddejjin b'dar ritmu rajt li sew kif qegħdin jgħidu huma li dan l-iskola se tiġi ma tiġi tiswa xejn, imorru u ma jmorrux b'ċertu interess, qed imorru naħseb jiena b'inqas interess għax huma dak li jridu dak li jridu jfittxu ħajsibuh fuq is-social media. Imma jien naħseb dan irid ikun tagħlim ukoll fl-iskola direttament mat-tfal biex juruhom eżatt bliema mod kif għandhom juża s-social media. U hemm mm. xi ħaġa oħra. Importanti li t-tfal jridu nagħlmuhom. Mm. Hemm xi ħaġa oħra relatata. Għax inkella.
Hemm xi ħaġa oħra relatata. Irti żommu bilanċ it-tfal. Imma li qegħdin jużaw illum il-ġurnata, is-social media u nkella l-klips se ngħidu l-klips. Ah. Eh, bħala parti mill-lezzjoni. Għalfej, għax inti finalment, la din hija d-dinja u hija d-dinja li qed tintoġob, mela ma jteżwel nuża għal benefiċċju tat-talim. U dak huwa xi ħaġa li qed issir, jiġifieri jiġi integrat bħala parti mil-lezzjoni ċertu ċertu clips, illum ngħidulhom reels fis-social media, biex ovvjament tqajjem anke l-interess. Imma xorta, jiġifieri huwa impossibbli li tilħaq dak il-livell li għandek ta' kontenut li għandek grafiku fis-social media. Xtaqt insaqsikom,
Aħna kif tafu fil-year 4 intuhom it-tablets. Right? Qabel ma ntuhom it-tablets, fil-kas ta' tifel tiegħi tawh it-tablet din is-sena year 4 u ħadd ma qallu ma kienx hemm an educational process qabel ma tajtu t-tablet li fuqu, ġifieri jien għall-mobile ma ntihilux. It-television nikkontrollha bl-imma mod nista', imma mbagħad it-tablet jista' jidħol fuq YouTube u jara li jrid. Hemm kien hemm proċess, hemm proċess biex ngħallmu lit-tfal qabel ma ntuhom device f'idejhom li mbagħad qed ikunu esposti għal ħafna affarijiet. Jekk nista' nsemmi minn fejn telqet ta' tablet, jien kont parti mill-kumitat li kien prattikament nieda l-proġett ta' tablet fuq l-OTPC li kien issa diversi snin ilu. Eh, at the time kien hemm, ġifieri kien hemm mudell ta' training kemm għall-edukaturi u kemm ovvjament għall-istudenti. Però, maż-żmien sfortunatament, bħal kull inizjattiva tajba li tibda, ma nżommux il-momentum ta' dak li nkunu bdejnieh. Jiġifieri fil-bidu nippilotawh, naraw li jkollna l-aqwa conditions biex il-pilot inkisir tajjeb, meta mbagħad jidħol u jindara, iżda ninsew li għandna element ta' edukazzjoni li għandu jippreċedi l-għoti tat-tablet u tad-devices. U dik waħda mid-diffikultajiet li għandna bħalissa. Biex nallaċċa ma' li qed tgħid inti, Meta kellna l-ewwel lott ta' tablets li ngħataw at the time, it-tablets kienu magħluqin kompletament għal finijiet ta' social media jew inkella aċċess estern, li kienet imbagħad counterproductive għax imbagħad bdew jgħidulna ġenituri, dan mhux qed jagħti kas it-tifel tiegħu dan it-tablet għax jippreferi t-tablet tiegħi jew inkella t-tablet tiegħu għax għandu l-kontenut kollu compared ma' that device li ma jista' jaqbad ma' mkien. Allura issa llum il-ġurnata ippruvajna nsibu naqra bilanċ iżjed. Jiġifieri hemm ċertu aċċess, xorta huwa white listed jidher bħala bħala bħala mudell, imma ċertu aċċess hemm f'dawn id-devices. Hemm it-tablets u ovvjament hemm il-laptops ukoll tal-etajiet il-kbar. Imma l-element edukattiv fihom dwar x'se tagħmel bih naħseb huwa kważi ineżistenti.
It-tablets? U anke l-laptops. Mamma mia. Ija. Mela għaliex qed ninvestu fiha?
Qed ninvestu għax ovvjament irridu naraw li kulħadd ikollu aċċess għat-teknoloġija. Hija iżjed miżura soċjali milli hija miżura edukattiva llum il-ġurnata.
I don't disagree with tablets in schools in the sense maybe not at such an early age, but I don't um, disagree. Why? Because it is a tool.

I, I, I'm not against technology, but it's how you use it. But that's where training, awareness, and um, supporting as well. Support is very, very important. Jina naqbel maħħa, jina naqbel maħħa. U għanda per esempio bħal uffiċju edin namlu parti mill-B Smart Online, nafx għasmajtu, importanti l-B Smart Online, it is an EU, it is um, edin group, inna stabiliti bħala uffiċċju għaliex naħdmu aħna mas-Cybercrime Unit, mal-FSWS, mal-Edukazzjoni, mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, jiġifieri ilu stabbilit minn qabel ma dħalt jien u jsir ħafna xogħol siwi għax isir ħafna tagħrif u jingħata ħafna għarfien mhux lit-tfal biss kemm lill-ġenituri wkoll u l-poplu inġenerali. Jiġifieri jiena nemmen fl-edukazzjoni li importanti li aħna rridu Noqogħdu attenti għaliex din hija xi ħaġa li ma tistax naħseb tieħu deċiżjoni drastika u tgħid ħa nwaqqaf, ma jistax ikun, hi xi ħaġa li qiegħda hemmhekk stabilita. Kif għedt inti eżatt Marco dawn it-tfal illum id-digital world qegħdin jitrabbew fiha, jiena nħossni ħa ngħid hekk, Illitterata, il-verità nitkellem għax jiena nanna, qatt ma naf li trabbejt f'dawn l-affarijiet, fi żmieni qas kellna qas calculator ma kelli jien, jiġifieri ħa ngħidlek, ma nistax nikkompera lili nnifsi ma' llum, però importanti li jsir it-tagħrif, it-tagħlim ukoll għax jiena wkoll qed nitgħallem fl-istess ħin u nagħmlu għarfien mhux lill-edukaturi għax l-edukaturi huma kapaċi iżjed minn kulħadd għaliex huma xi ħaġa li qiegħda ġo fihom u iktar għandhom għarfien, però anke lill-ġenituri u l-poplu in ġenerali għaliex huwa importanti. U jiena naħseb illi fil-ħajja rridu nżommu bilanċ. Dak huwa l-importanti li nżommu bilanċ fejn dak li huwa offline u dak li huwa online. Għax li inti twaqqaf drastically Żgur li mhux se jirnexxi. Jiena naħseb li t-tfal huwa importanti wkoll għat-tagħlim u għall-informazzjoni. Ara kemm huma bravi, jiena nara għandi t-tifel tiegħi neputi żgħir iż-żgħir nett, two and a half years, biex jiekol, lit-tifel tiegħi ngħidlu Chris, he is already associating the tablet hawn, jagħtih il-nursery rhymes biex jiekol. To do you think it's good that? Jiena waqqaftu, jiena nwaqqfu. Hmm. Ta' tifel diġa jaf għad għandu two years li jrid meta jiekol irid jara, ġifieri dan mit-twelid diġa. And it's wiring.
And it's wiring.
I keep telling him, don't let him say what you Sakemm jikol bisma. Kif semmejna, kif semmejna l-Unjoni Ewropea, ħan nisimgħu clip qasira ta' tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fl-State of the Union Address kellha biċċa fuq il-midja soċjali u x'kienu ħa jagħmlu jew x'iridu jagħmlu l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Ħa nisimgħu dak li qalet.
Let's have a look at social media.

To kids safety online, Europe believes in parents and not in profits.
Parents not profits. Imma, imma, kemm jistaw jamlu il-ġenituri? Kif nistgħu npoġġu dan din il-responsabilità ikbar fuq il-ġenituri li kif għadt int, Kummissarju, il-ġenituri, ħafna ġenituri qed ikollhom jaħdmu t-tnejn, qed jispiċċaw ħafna tfal qed jispiċċaw għand in-nanniet jew għand in-nannies. Il-bieraħ kont qed nitkellem ma' għalliema Għal Parents Day, żewġt itfal fil-klassi tagħha marru in-nannies, nannies barranin, laqas huma nannies Maltin, marru għal Parents Day tal-tfal li joqogħdu magħhom waqt li ġenituri qed jaħdmu.

Imma importanti ta' eh, pressure at the age of 8 than 12 and 15. Eh? Yes, it's a different it's a different mm. um, type of pressure. Importanti ma sewa qed tgħid li aħna tfal nżommuhom viċin tagħna. Jiena dejjem hekk ngħid illi inti jekk għandek it-tfal mhux tridem ħanajtek li huma inqas minnek so taf x'jien il-parent allura jiena nikkmanda u nagħmel jien, the close that you are to your children, titkellem magħhom, tirraġuna magħhom, speċjalment ta' ċertu età. Għax jekk ikunu pereżempju ta' 13, ta' 14 ma tistax tkellimhom ta' babies dawn. Imma titturihom x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin it-tfal, għax aħjar kważi kważi jkollok that relationship ma' tfal li huma they treat you not just like a mummy All like a daddy, they treat you like a friend, your very best friend. Jiena nemmen ħafna fiha dik. U llum il-ġurnata, let's face it, hawn ħafna sfidi ta', dawn huma sfidi kbar, kemm għat-tfal tagħna u kemm għall-ġenituri. Ġenituri mhix xajta llum biex trabbi. Hemm kompletament baħar x'jaqsam minn kif rabbejt jien u kif uliedi qegħdin irabbu l uliedhom. X'inhu l-ġurnata nanna ninduna x'differenza. Jiġifieri l-ħajja trid mhm. toqgħod attent u tara kif tħares sepp, ma tistax tagħmel tajt li huwa kollox ħażin. No, there are the good it, things it fires about back it. on you. Yes.
Ġifieri you have to be careful how to go to about go about it. it.
U jiena nemmen dejjem nibqa' nisħaq u ngħid li għandu jkollok bilanċ fil-ħajja f'kollox. Irid titgħallem anke tfal, trid titgħallimhom li jkollhom bilanċ, there is a limit for everything. Il-limit li tilgħab, li titkellem ma' sħabek, għax lanqas ma tista' twaqqafhom dawn. X'inhu daqs joħorġu barra kif konna aħna. Joħorġu barra nilagħbu u neħlu l-enerġija llum. They chat, u għandna mmorru jagħmlu xi sigħat, jiċċettjaw. Exactly. Imma

So we need to adapt. We need mela, to adapt.
Ħannif u għal-wafa għasira għall-aħbarijiet tas sitta kif niġu lura mbagħad niddiskutu ftit soluzzjonijiet. X'gwida nistgħu nagħtu lill-għalima, x'gwida nistgħu nagħtu lill-ġenituri, kif nistgħu kif nistgħu nikkontrollaw iżjed jekk ir-riforma tagħna hix ambizzjuża biżżejjed or whether we're, we're too late to the game, sort of. Um, u di tal-verified age systems. Um, uh, kif kif kif ħan implementawa, kif ħan zommu għajnejna fuqhom. Um, nafli nafli program qasir imma imma suġġett li huwa vast ħafna. Ħa nifqu għal din il-wafqa qasira għall-aħbarjiet, kif nerġu lura inkomplu d-diskussjoni.
Attwalità ma' Matthew Xuereb.

Attwalità ma' Matthew Xwireb.
Inkomplu bil-programm Attwalità illum qed niddiskutu ehm, il-medja soċjali miegħi għandi psikologa edukattiva Dr. Erika Gallia il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo u l-edukatur President tal-Union tal-Għalliema Marco Bonnici. Eh, qabel ma waqafna l-aħbarijiet għattilkom nixtieq eh, niddiskuti ftit soluzzjonijiet. Alla volja soluzzjonijiet meta, meta jidħol is-social media naf li naf li diffiċli. Imma x'tip ta' kontrolli nistgħu ndaħħlu għall-ġenituri, għall-għalliema biex imbagħad dawn il-kontrolli mbagħad eventually jispiċċaw jispiċċaw fuq it-tfal il-kontrolli. X'taħseb għall-għalliema? Ara, jiena jiena naħseb kontrolli hija kelma naqra naqra kbira, semgħi edukazzjoni, semgħi għarfien, semgħi eżempju. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li konna nitkellmu briefly issa fuq waqt il-break huwa li eh, l-eżempju li qegħdin nagħtu aħna l-tfal fuq kollox, jiġifieri jekk aħna qegħdin nkunu l-ħin kollu aħna stess għaddejjem bis-social media. Mela awtomatikament it-tfal ħajassorbu dak li qegħdin jaraw. U aħna qed inkunu ta' eżempju ħażin f'dak il-każ, apparti li aħna qed nitkellmu fuq l-effett ta' social media fuq iż-żgħar. Ma l-effett ta' social media fuq il-kbar huwa wieħed li li huwa preżenti wkoll. Jiġifieri, jekk dħalna f'sitwazzjoni ta' addiction ta' ta' social media, awtomatikament it-tfal qed jassorbuha dik, ħa jimitawna mingħajr ma rridu u ħa jagħmlu l-istess ħaġa li qegħdin nagħmlu aħna. Jiġifieri, tajjeb li nħarsu bħala adulti lejna nfusna u x'qegħdin nagħmlu aħna. Eh, u x'eżempju għadin nagħtu lit-tfal. Dak huwa l-ewwel prinċipju. It-tieni prinċipju huwa il-valuri. Ġifieri jekk inti jekk aħna għandna ċertu valuri li nippruvaw ngħadduhom lit-tfal tagħna, kemm bħala ġenituri, kemm bħala edukaturi. Finalment, għalkemm L-effett jista' jkun ma jkunx immedjat, għax forsi t-tfal jirribellaw u jħossuhom li huma distanti. Però in the long term nafu, u anke r-riċerka turina sew, li finalment dak li nkunu qegħdin ngħallmuhom finalment xi darba jasal. U meta jiġu għas-si u n-no, finalment dak il-parir li tajna u dak l-eżempju li tajna finalment isibuh u jaddottawh u jagħmluh tagħhom. Jiġifieri dawk huma l-aspetti naħseb li huma l-iżjed importanti. Ovvjament, fejn hemm infurzar li għandu jsir, bħalma huwa l-każ eh, ta' jekk l-età hija ssettjata bħala 13 u mhijiex enforzabbli, mela trid tiġi infurzata u hemm diversi mezzi teknoloġiċi illum li tista' tinfurza.
Antoinette, semmejt studju, l-uffiċċju tiegħek għamiltu dal-istudju fuq il-medja soċjali. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwar dal-istudju u x'sab dal-istudju? Dal-istudju huwa intensiv ħafna wieħed irid jarah sew. X'sab ġab ħafna effett diġà għad fuq it-tfal kemm qed jaffettwahom li ma jorqdux, ma jiklux, ma jagħmlux kuntatt mat-tfal bil-percentages issa jiena l-percentages ma nistax niftakarhom għax issa ilu naqra li ħriġnih il-riċerka. Fil-verità r-riċerka l-ewwel parti kienet titkellem fuq l-istakeholders x'jaħsbu huma, imma t-tieni parti kienet direttament titkellem mat-tfal. x'qed jaffettwahom it-tfal, again, għax dik hija importanti, diġà għadt. Imbagħad l-ammont ta' l-età ta' tfal, l-età qegħdin jibdew anke minn età żgħira, u jina biċċar li tfal qegħdin jitlu fis-social media ta' età żgħira. Il-fatt li qegħdin jitilfu kontatt, it-tfal iktar qegħdin online milli offline, li qegħdin jitilfu anke dak il-kuntatt ma' tfal oħra. Insomma, riċerka hija intensiva, waħda intensiva, ħafna ħafna ħafna. U mbagħad hemm person to person, kont mbagħad hemm skont l-etajiet hija tvarja d-differenza. Eh, tħanna daħlu wkoll anka f'ċertu irħula hemm differenza iżjed minn irħula oħra, għamlet differenza wkoll ġifieri fir-riċerka. Imma l-ammont ta' ħin li tfal qegħdin iqattaw fuq is-social media kienet waħda eċċessiva ħafna ħafna ħafna. u qed ikollha impatt ħafna negattiv kemm mentalment, kemm qed ikollhom social mental stress, hemm persentaġġ qawwi ta' tfal li qed ikollhom mental stress, ħafna ħafna. U sfortunatament is-solitudini kibret ukoll u li qed teffettwa wkoll anke l-kbar in a way għax aħna rajna tfal imma l-kbar ukoll irridu noqogħdu attenti u naqbel ħafna wkoll miegħek Marco illi fil-verità anke r-riċerka tgħidlek illi l-eżempju li aħna rridu nagħtuhom it-tfal huwa importanti ħafna għax it-tfal jixorbu kollox. Dak li jingħata u li jsir fid-dar it-tfal qegħdin jixorbu Kollox, kollox, kollox. U l-adults irid ikunu huma li jagħtu eżempju tajjeb lit-tfal. Għaliex l-adults, sfortunatament, illum il-ħajja hija hi li hi u nibża' li ma nafx, ma rridx ngħid xejn kontra ħadd għax kulħadd għandu l-ġid tiegħu imma Importanti li anke r-riċerka tgħidlek li għandu jkun hemm dejjem dak il-bilanċ fejn jidħol offline u fejn jidħol online. Għaliex qegħdin nitilqu, qegħdin jiddispjaċini ngħid illi forsi m'aħniex nagħtu daqshekk importanza kemm qegħdin iqattgħu l-ħin it-tfal. Allura dak il-bilanċ qed jintilef u jekk aħna se jintilef dak il-bilanċ imbagħad nkunu tlifna kollox in a way li mhuwiex il-każ ma Alla ħares jiġri hekk.

this technology, we're always on technology.
Mir-riċerka li għamilt inti, smajna ħafna fuq studji, mir-riċerka, sa fin riċerka xjentifiku, x'soluzzjonijiet nistgħu nimplementaw fl-iskejjel u anki mill-latta ġenituri? I think it's teaching skills.

early years teaching them Marco, these skills. Naħseb naħseb taqbel mm-hmm. emotional iva, intelligence. Iva, iva, bla dubju hija hija essenzjali u l-approach li qed issemmi Erika li tkun integrat fis-suġġetti u mhux standalone huwa l-approach li nixtiequ nadottaw anke aħna, ġifieri eh, ma tistax tgħallem emotional intelligence as a standalone. Imma għandek l-għodod kollha, għandek is-suġġetti kollha fejn inti tista' tintegrahom bħala parti mis-suġġett biex ovvjament tilħaq anke step ieħor fit-tagħlim tal-istudenti. Fuq kollox, jekk inħarsu lejn kif evolva anke anke t-teknoloġija u kif kif qed kif qed varja, Għada s-sitwazzjoni ħa tkun ħafna agħar mil-lum għall-finijiet ta' dak li huwa fake u dak li huwa reali, jiġifieri Erica semmiet l-eżempju tar-ritratti. Nistgħu nsemmu eżempji ta' kitbiet. Nistgħu nħarsu anke Matthew lejn media pereżempju. Għad jiġi żmien, u m'aħniex bogħod, fejn ikollok fake media outlets li taħsibhom li finalment dawna qed ituk news li huma li huma veritieri. U anka tkun diffiċli anka lina stess li nagħmlu differenza u distinzjoni. Mm. Ġifieri, eh, għall-inqas għandu kun hemm awareness qawwi ta' ta' x'inhu u anka ta' x'effetti jista' jkollu jekk inti finalment taqbad il-vija ta' mhux tal-verità ma l-vija tal-gidba.
Dik fejn tidħol it-talim ta' media literacy fl-iskejjel tagħna.
Ħalla dek biss, meta nitkellmu ma' tfal, it-tfal jkunu jitkellmu ma' xi ħadd li huma jaħsbu x'aħna ngħidulhom ma' min inti are you aware with whom you're talking? No, he's my friend jgħidulek. Because I've been talking to him these past three months, but do you know who he is? Għax biss ikunu jafu tfal jasra, ġifieri Ara kemm hija. That's why we need to teach them these skills. Irridu nagħlmuhom u intom bħala edukaturi naħseb hija xi ħaġa importanti li fis-syllabus tagħkom naħseb ħad tkun xi ħaġa kruċjali di fil-curriculum tal-iskejjel għax dawn żgur li mill-iskejjel iridu jitalmuhom dawn l-affarijiet. Għax it-tfal certain things għas iġu għaf maħom, aħna jiena naqra li naf nalmuhom li you should never give any information about yourself, ngħallmuhom ċertu affarijiet aħna, fhimt x'irrid ngħid? Imma dawn l-iskills u l-media literacy importanti li tibqa' għaddejja naħseb parti integrali fil-curriculum tal-iskejjel u għax this is going beyond us issa esagerat. Ek kif, ek kif issa qrubna biex nibdew nagħlqu il-programm, id-diskussjoni tagħna, Minn dan il-programm ħareġ li t-teknoloġija ma nistgħux naħarbu minnha. It-tfal li huma esposti għat-teknoloġija ħafna iżjed minn konna aħna fi żmienna huma għat-ċana għal din it-teknoloġija, il-mobiles, fuq il-mobiles għandek għandek il-social media, il-social media platforms kollha. Eh, ftit ilu kont qed nitkellem ma' Father Jean Goffel li qiegħed mhm. fuq il-Kumitat tal-Esperti eh, u għalli għalli xi 40% ta' dak li naraw online eh, huwa fake. U ħadd ma jinduna. Kif għattint, Erika, li aħna niskroljaw il-scrolling kważi kważi kważi nibdew nagħmluh waqt li rqdin għax inti dejjem sejjer mela. sejjerek. U t-tfal

Meta ta' tisma' daw l-affarijiet, u ara ġifieri kemm hu importanti li jsir ħafna għarfien. Ekku, bħala ħafna għarfien kontinwament, kontinwament fl-iskejjel. X'tixtieq tagħmel iżjed inti? Ifhimni, jiena m'iniex intiża daqskom, kemm Marco, kemm id-dottoressa x'jiena mhijiex il-linja tiegħi, però nitgħallem kuljum u jkolli ħafna, ħafna laqgħat mat-tfal direttament. U nagħmlu ħafna tagħlim għax jiena tiġi miegħi wkoll waħda minn tiegħi li għandha esperjenza wkoll fuq participation, inħallihom jitkellmu t-tfal. Għax it-tfal importanti li nħallihom, jiena nemmen ħafna fil-parteċipazzjoni. Għaliex it-tfal iktar ma tihom iċ-ċans iktar jitkellmu iktar jiftħu qalbhom. U jiena nemmen li bis-saħħa t'hekk inkunu nafu eżatti it-tfal mhix x'huma għaddejjin, x'huma jħossu, x'jixtiequ. Minn hemm joħorġu l-problemi. Mhux għalhekk, ultimately Nemmen ħafna fiha jiena din illi nagħtuhom iċ-ċans għax illum it-tfal jafu jitkellmu, jafu jaraw. It-teknoloġija jiena qed ngħidilkom I feel I am illiterate next to a child of a boy of 13 or 14 naqas nibda miegħu għax nibda ngħid mamma mia kemm huma bravi illum it-tfal. Imma nemmen illi jrid ikun hemm that continuous Dialogue anke jiena mat-tfal irrid nibqa' nagħmel iżjed dax-xogħol għaliex huwa importanti. Aħna jsir dan it-tagħrif anke mal-BSmart Online u nagħtu ħafna lezzjonijiet, mhux jiena personali ta', there is a whole team of people giving advice, giving help, giving education, ġifieri huwa importanti li nżomm kuntatt mat-tfal u ngħinuhom u din id-diskussjoni rrid inżommuha, ħa ngħid hekk, għaddejja kontinwament għax hija xi ħaġa li ma nistgħux aħna ma ninjorawha, anzi we have to make it aware even to our children, niddiskutuhom magħhom jiena nemmen li eħe, hemm bżonn li niddiskutuha iżjed ma' kulħadd, inklużi t-tfal. Għax it-tfal huwa importanti li nuruhom in a nice way, dan ma tistax toqgħod twaqqafhom, int qatt ma tista' twaqqafhom it-tfal. milli jitlu fis-social media, għax it's part of their life. Imma nuruhom x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Ħalli għalmenu huma jkunu kapaċi mbagħad jarfu jaraw fejn jistgħu jitlu. Doctor, you have to gain their, their concluding remark from a from a neuroscientist point of view. What I say is education, education, education.
Ah, of course. What matters wires the brain.

Marko, education, education. Eh, eh. Inti kemm il-darba ilek tajt li hemm bżonn inbidlu s-sistema kif nalmu eh, kif nalmu l ħafna ngħid u nemmen fiha. Nix inżid xi ħaġa li forsi għalissa ma semmejniex u ma naħseb li tkun tajba bħala concluding remark ukoll. Waħda mill-affarijiet li naħseb li hija essenzjali nħarsu lejha hija l-attività. Mela, jekk jiena Mort id-dar jew mort l-iskola u m'għandix nagħmel, awtomatikament x'se nagħmel? Ħa ndur għas-social media. Jekk jiena attiv, jekk jiena waqt il-break qiegħed fi klabb, jekk qiegħed nagħmel xi attività fiżika, hemmhekk ovvjament lanqas ħa nfittixha s-social media, lanqas ħa nipprova nersaq 'l hemmhekk. U tieħu pjaċir tara anke Malta u ħafna klabbs għaddejjin u attivitajiet anke wara l-ħin tal-iskola fejn tara li dawn It-tfal li jkunu qed jagħmlu l-attività fiżika jew attività oħra jew inkella crafts jew affarijiet oħra ma jkunux qegħdin bil-mobile. Imma jkunu qegħdin jinteraġixxu flimkien u jkunu qegħdin jirrelataw bħalma jirrelata kulħadd u bħalma nixtiequ li jirrelataw. U hija xi ħaġa sabiħa, ġifieri naħseb li waħda mill-affarijiet li rridu nqisu huwa li inħarsu lejn l-attività bħala parti mis-soluzzjoni wkoll.
Keep yourself busy, jiġifieri. Għandu raġun, ekku, ekku.
Mela, nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu għal dan il-programm biex niddiskutu il-riforma fis-social media, Dr. Erika, Kummissarju, Antoinette, grazzi ħafna Marko. Għawek ġejna fit-tmim l-aħħar programm għal din is-sena peress li bħallum ġimgħa hija Jum il-Milied u mbagħad il-ġimgħa ta' wara hija New Year's Day, allura Attwalità ma jixxandarx il-Ħamis li ġej u l-Ħamis ta' wara. Jekk Alla jrid inkunu magħkom is-sena d-dieħla għall-ewwel għall-ewwel programm Attwalità fit-tmienja fit-tmienja ta' Jannar fejn ħa niddiskutu dak kollu li jkun ġara waqt il-vaganzi tal-Milied u l-ewwel tas-sena biex naraw hemm x'affarijiet li għandna bżonn niddiskutu iżjed iżjed fid-dettall. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lit-tekniċi l-Art Errol Daniel nerġa' u qabel ma nsir minnkom ovvjament nixililkom il-Milied Ħini u sena tajba lil kulħadd li qed jismana dan il-programm. Grazzi mill-ġdid u narakom is-sena d-dieħla.